Ýaňky kowum özde on nefer bolup gelipdirler. Pygamberimiz-de şony tanypdyr. Ol oglanyň aýdýan kepini özde ol adamyň. Heý, Hudaýa şükür, men-ä musulman boldum diýýär. Başgasy bilen işi ýok halyna. Dogry kep-dä şo. Adam jennete girse, Hudaýa şükür men-ä girdim diýjekda. Hany meň gyzym, hany meň ärim, hany heleýim diýjekkä däl-la. Alan açyklap aýdaryn, diniň, Kuranyň bilen açyklap beren, Allaň kelamy bilen. Eý jemaat! Owwal özümizi Allaň mähebbetini, Resulullaň mähebbetini we jehennem odundan azat etmek özümize gaýym bolmalydyrys. Owwal özümiz-de. Ýaňy namaz okaňyzda dört rekat parzda, iki rekat sünnetde, üç rekat witirde, üçüsinde-de salam berjek bolaňyzda näme okydyňyz? Allahummaghfir li we walideýe. Ene-ataň hormaty kän, hiç gürrüň ýok. Ol ene-atadan önçek äwwel özüňe doga etmeli. Allahummaghfir li, Hudaýa meň günäm geç diýmeli. Äwwel özüň doga etmeli. Yzy näme? Weli walideýye, ene-atamyň-da günäsin geç diýmeli. Äwwel özüňe doga etmeli. Wagtyky gürrüň iman bolsa, wagtyky gürrüň Alla we Resulullah bolsa, wagtyky gürrüň behişt-u jehennem bolsa, äwwel özüňde. Türkmen göreşde ataň ýyk diýmeýärmi? Bu tada äwwel özüňde. Äwwel barjak bolmaly. Her kim bolsun tarap. Awwal özüň bar. Ondan çirim namazda salam döneýinçäk näme okydyk? Allahumagfir li walideýemi? Ýok, Allahumagfir li. Hudaýa meň günälemi geç diýmek. Oň yzyndan we li walideýe, ene-atamyň günäsini geç jan Hudaý. Oň yzyndan we li ustadiýe, maňa ylmy öwreden ussatlarymyň günäsini geç.

Işiň gowy inşallah Allah köklediginden hyzmatyňyzy açyklap bereýin. Işjeňsiňiz ulamalardan teberrik ahunjanlardan öz bilýän zadyňyzdyr kyýamat gününe Muhammet pygamber aleýhissalatu wessalamden başga tamam pygamberler näme aýtjak. Wa nefsi. Hudaýym, men otdan nejat tapsam bolýar diýjekdir. Ozalda kän aýdylandyr, hatda Isa pygamber Merýem menen işi ýok, Merýem Isa pygamber bilen işi ýokdur. Her kim özüdir. Eý jemaat, her kim özüdir. Eý jemaat, her kim özüdir. Her kim özi. Hatda Isa pygamber Merýem bilen işi ýokda. O hany bir şepaat gürrüň näme onda? Özi nejat tapýança, özüne höküm kesilýänçä hiç kim bilen işi ýokda. Şepaat diýdigi beýlekileriň elinden tutaga diýip Allaň ejaza bermegi. Özi belli bolýança hiç kim hiç kim bilen işi ýok. Bir Muhammet pygamber aleýhissalatu wesselam sejdä gidip fakat ummatyn diläp durjak. Indi dikkat ediň, şu ýagdaý kyýamatda dämi? Şu mahal şoň hesabyny çekmeli. Eý, şi, özüm, özüm diýip durjak-ow kyýamatda. Şu mahal-da şeý diýmeli. Ä men özüme nejat bereýin diýmeli. Neýinki o jili däl ki biz halk bilen işimiz ýok. Ýöne äwwel özüň-de, eýnuhu, derman ulamalaň. Biz namazymyzyň içinde öwreden dogalary Allahumagfirli Äwwel özüm, ene-atam, ustazym, soňram beýleki musulmanlyda. Beýleki musulmanlygyň içinde är-heleý-de girýär, ogul-gyz-da girýär, tamam hemsaýa-da girýär, doga et diýip tabşyryldy-da girýär, tabşyrmadyk-da girýär. Kyýamatda şu ýagdaý düşjek. Eý, ýaňky adamyň aýdan kesiniň özi-de, Musulman bolan boýuna näme diýipdir? Heý, Hudaýa şükür, men-ä musulman boldum diýipdir. Ondan soňram aýdypdyr, Ýa Resulalla, şu öl kidelle bar, ola näjüre bolar diýip. Indi bu juda, indi biz yzyndan gelýän gürrüň-dä. Ulukan gürrüň haşa.

Pygamberli aldyrat titrep, Ibrahim pygamber aýtjak, Hudaýa men Halilulla seň dostuň dälmi diýjekda. Şeýle aldyrma ýagdaýa düşjekda. Men Halilulla seň dostuň dälmi diýjek, ýagny nejat tapýan näme diýjekda jähennemden. Bi, men mahaly gürrüň berip gitmeli zadym-a däl bi. Oturyp pikir etmeli zadym hem özümden üçinim, hem sizden. Hamana şeý diýmeli, Aý, jemagat, bir ýarym sagat oturyp bir pikir edeýliň diýmeli. Asyl, hakykat ýagdaýa barsak şeýtmeli. Ýöne o bernama girmäýli, özüňizden üçinim bi nesihaty zebt edilipdi öz ýanyňyzda ýa ýaz daň goýuň, jübiňizde saklaň, bir ýerik ýabşyr daň goýuň.

Ene-atasyndan gaçjak, heleýinden gaçjak, heleýli ärinden gaçjak. Gaçmana ýer ýok-a, ýöne bir peýda-peýda-da hamana gaçjak-da. Näme diýip gaça, gaç näme? Hakyny sorarmyka diýýä. Eý jemagat, Allaň kelamy şi. Eý doganjyklarym, Allaň kelamy şi. Eý, kepläp duran kary, Allaň kelamy hawasyň jem bolsun. Hudaý aýdýaşyn Kurany Kerimde. Allah aýdýaşyn öz mukaddes kalamynda. Näme diýip gaçjakla? Eşe heleýim, men bir tohar şundan haky we är heleýinden gaçyp barýa, heleý ärinden gaçyp barýada. Şu menden hakyny sorar diýip. O da diýe, bu menden hakyny sorar diýada. Ogul, gyz hemmesi şeýledi. Allaň kalamyda. Bir wagtda Hezreti Omaryň bir Abdulla diýen ogly barmyş. Hezreti Omaryň Abdulla diýip bir alym, bir gowy, takwa ogly barmyş. Ondan bir bir zat sorap durup, falan zat näjire bolýar? Ýa bir mamula, ýa bir zat şoňa dogry bolýar, şol işi edip edidirjek bolupdyr-da. Falan zat näjire bolýar diýipdir. Hezreti Omaryň ogly-da dogrusyny aýdypdyr, Wä, men-ä muny bilemok diýipdir. Garaz, güpde güp bilse-bilmese aýtmalydan nä dawla, bilmese-le bilmeýän başga ulamalardan sora-a diýenmişdik olar. Hä, muny-a men bilemok diýipdir. Om, Aý, bir zat diýsene sen, jogap bersene, diýipdir. O bilemok diýipdi-da. Hezreti Omaryň ogly nädipdir? Eý, Nişa, mähk diýipdir. Göwnüň diýipdir, meni jähennemiň üstünde küfr edip, meň arkamy ýakyp, meň üstümi depeläp, behişde gitjek bolýaňmy? Ony etdirmerin diýipdir. Özüme gaýym duraryn diýipdir. Mäh! diýipdir. Göwnüň meni jähennemiň üstünde goýup, şu dogry diýdi da diýip, meni ýakyp, özüň üstünden atlap, behişde gitjek bolýaňmy? diýipdir. Ony etmerin-ä men, diýipdir. Imanyma gaýym men, diýipdir. Özüme gaýymdyryn, diýipdir. Ine, özüňe gaýym bolmaly diýýän berşi-dä.